Сәлам дуслар, матурларым. Без бүген Биектауда, Ямаширмә авылында, Әхмәт абайда кунакта, аның зур-зур экофермасында. Бүген бик күп терлек караячакбыз, э, бик кызык булачак. Рәхәтләнеп карагыз.

Минем исемем Габдулахмәт, фермер. Менә бу минем хуҗалык. Бу ягында минем инде теге э, авыл хуҗалыгы техникалары, фермер 92 елдан бирле, 30 ел инде без фермер белән шөгыльләнәбез. Менә бу якта безнең туристлык э, зонасы дип әйтәбез инде. Монда инде без э, килгән кунакларын, туристларны принимать итәбез. Рәхим итегез, кереп карыйбыз. Ә бу безнең территория, бөтенесе бер гектар. Монда инде бер әйбер дә юк иде. Менә э, бу территория басу иде, кайчандыр басу овраг иде. Монда инде менә шундый күп эшләр эшләргә туры килде. Безнең бусы виноградник, 66 төп виноград, 14 төрле сорт анда. Монда инде менә бу оврагны тигезләдек. Мин инде үземчә беләм кая күпме балчык киткәнен. Э, бу матурлап ясадык инде. Агачлар берсе дә юк. Моннан басуга юл китәдер. Бер әйбер дә юк. Менә шулай нөлдән башлаган әйбер бу безнең. Инде күп кешеләр сорый, монда нәрсә иде соң элек дип. Элек монда менә дәше моннан тагын 15 метр киткәч авылның чүплеге иде. Чүплек. Менә шул чүплекнең аның тарихы да бар инде. Мин шуны э, хыял иде, шуны юкка чыгарып, менә шушындый матур урын ясарга дигән. Мин шуңа ирештем, Аллага шөкер. Менә бүгенге көндә без инде елда елына без 10 меңнән кем кабул итмибез турист. Узган елда инде пандемиядан соң ярты ел эчендә генә без 4 ай эчендә 10 меңнән артык чыга бу иттек. Быел да инде ул сумманы узып киткәнбездер без дип уйлыйм шулай күрсәткечләр буенча инде без инде Аны теге кергән керемгә карап та санап чыгарабыз, күпме кеше килгәнен. Менә шулай итеп, инде без 10 елдан бирле мин шушы авыл туризмы белән шөгыльләнәм. Ну, башладык инде без, менә күрсәтик, әйдә. Без бер кешедән, ике кешедән, 10 кеше килгәч тә шатландык. О, 100 кеше дип уйладык. Менә карагыз әле, 100 кеше килде бит безгә дип. Ул инде меңенче кеше ни, без беркайчан да онытмыйбыз, санап барабыз, менә меңенче кеше булды бит дип. Хәзер инде безгә меңнәр артта калды. Хәзер без саныйбыз, унбер мең, унике мең, унөч мең дип. Хәзер безнең теге урыслар эшли маховик крутится. Безнең интернет белән эшлибез. Күпчелек инде бөтен халык килә интернеттан. Менә мин даже бүген күпме кешеләр киләсен белә алмыйм. Шалтыратырга мөмкиннәр, эшлисезме дип, без киләбез дип. Биш кеше Ә килә монда 35 кеше, 35 машина булырга может. Менә шулай иттереп инде безнең бу э, теге тырышлык бушка китмәде дип әйтәсе килә. Бик авырлык белән килдек без бу нигә инде, үзебезнең көч белән генә. Үзебезнең көч белән генә. Менә монда территориядә нәрсә ята, нинди яхшы әйбер. Кәкере кадакта, туры кадакта бөтенесе минеке, бер кешенеке генә монда. Монда бер кешенең инвестор да юк, ни дә юк. Без менә шушындый э, яхшысы да безнеке, начары да безнеке. Карап чыгыйк бу хуҗалыкны. Менә безнең монда инде каршы ала безне менә бу австралийский страус. Бу узган елгы чыккан кечерәк әле ул, узган елгы э, бала бу дип әйтик. Моның әнкәләре тегендә йөри, күрәсез хәзер. Бу безнең менә виноградный арка Изабелла, безнең монда касса утыра инде. Безнең семейный подряд менә болар минем внучкалар икесе дә ике кыз, берсе күрше җегете. Болар безнең помощниклар. Безнең монда инде семейный подряд. Килен дә, балалар бөтенесе бергә. И аннан тагын бер ике кеше алдык авылдан. Менә уже туристлар килә башладылар. Әле сәгать без эшлибез 9-дан гына. Менә бу семья әле килде, уже кереп киткәннәре бар. Инде шәһәр уңа хәтле җоклый, тотына инде. Пик безнең була сәгать 12, сәгать 1-дә. Монда инде Кырмыска ясы кебек берәүләр килә, берәүләр китә. Менә шундый безнең поток бүгенгә. Узыйк. Рәхим итегез, керегез монда. Каста монда ярыймы? Аша тора бу безнең менә э, летний кафе, э, инде аның эчендә чәйханә э, зданиесе. Безнең бик күп киләләр мәктәп балалары, казаннар. Безнең күбрәк познавательный туризм. Безнең территориядә бөтен төр авыл хуҗалыгы хайваннары да бар. Як та бар бездә, верблюд та, ишәк тә, дия дә, барсы да. Безнең күбрәк познавательный. Зур автобуслар килгәндә шушы верандага алып керәм мин анда, эчтә таң күреп китерсез. Мин утыртам аларны и сөйлим бер 10-15 минут экскурсии. Шуннан соң мин аларга сорау бирәм. менә окружающий мир укыдыгызмы дип, аннан инде ни өчен австралийский страус ак төстә, ни өчен этот э, африк э, австралийскийники яшел төстә. Кем дөрес итеп җавап бирә аңа без призлар бирәбез. Менә шулай иттереп балаларны кызыксындырып, мин аларга экскурсия сөйлим. Экскурсия сөйләү бөтенесенә дә каралган, кем беренче килә. Безнең күпчелек туристлар инде. Без беләбез дип туп-туры кереп китәләр. Алар 18 мәртәбә булдык инде. Икенче ел да килдек, өченче елда килдек дип, шулай килеп китәләр инде. Яңалар да бик күп. Бу безнең искусственный күлебез. Менә бу самовар. Э, менә монда малайның йорты. Аның территориясендә безнең э, кое казыдык, э, скважина инде кое. Менә шуннан су килә, артезианский су, читтән утын кирәнлектән. Монда бернинди шишмә дә юк. Бер ни шешмә дә юк, шушы күлне шушы су тулыландырып тора. Язгы сулар да килә, бөтенләй тулып бетә. Монда инде бик күп хезмәт керде. Мин моны буадым. Тагын дәше теге юлның тиягында бар кечкенәсе, ансын казыдым. Ике күл монда. Берсен әйтәбез инде без аның Аккышлар күле дип, анда аккышлар. Бу якта без лодкада, катамаранда ката итәбез. Монда үрдәкләр, башка хайваннар. Э, бу инде күл буендагы агачлар камышлар болар алып кайтып утыртылган әйберләр бөтенесе менә шундый хезмәт монда бик күп хезмәт керттек ну хәзерге вакытта без аның җимешләрен алабыз Монда бөтен әйбер искусственный. Менә бу агачлар, утыртылган агачлар. Менә боларны мин утырттым, экскаватор белән башта казыдым. Урман кырыеннан алып төшеп, кечкенә 1 метрлы агачлар иде болар. Менә шундый дәү булып үстеләр. Менә безнең монда летний кафега карап китәбез. Э, хайваннардан соң килербез инде менә күрсәткәннән соң. Менә бу ни? Безнең кышкы сарай менә бу, кышкы сарай. Кышкы сарай. Э, э, Г хәрефендә ул. Монда бөтен хайваннар дип әйтеп булмый. Менә булары кала австралий африканскийлар монда кышлыйлар. Минус 20-гә хәтле аларга бер ни дә булмый. 20-дән алса үзләре чыкмыйлар. Ну, австралийскийләрне кертәбез, чөнки алар кыш көне йомырка салалар. Алар Австралия көньягында яшиләр, аларда кыш бездә җәй, февраль айында йомырка салалар австралийскә, шунлыктан без аларны менә бу шушы помещениеләрдә тотабыз. Бу помещение безнең тулып бетә, урамда кала безнең шушы хайваннар гына. Африканский страуслар, атлар кала, дөяләр кала. Менә бөтен хикмәте дә шунда бу авыл туризмының. Авыл туризмының аның ел дәвамында үткәреп була. Безнең бит хайваннар бар, без көн саен э, хайванны карыйбыз, кыш та, җәй дә. Менә уже туристлар килә башладылар. Менә карагыз, хәзер, э, значит, э, вы проходите оттуда, вы же до декабря не дошли еще, да ведь?

Ни инде карап киттек менә җәйге безнең шимбә ял көне монда шашлы, хәләл плов пешерәләр, үзбәк малайлары килә безнең монда. Менә монда зур самовар, самовардан чәй эчертәбез. Безнең менә монда беседка бар суда, ул гел ул буш булмый инде. Туган көннәр уздыралар, гел буш булмый. Менә бу безнең беседка суда тора инде. Э, аларга да кечкенә самавырда менә кем беседкада аларның самавырлары аларның мангаллары менә шунда кереп кешеләр хәзер ишеген ябып куябыз аны бу безнең беседка не булса инде аны эссе булса кешеләр менә инде болай итеп ачалар кирәк булса кирәк булмаса болай ябып куялар менә шушында утыралар 15-17 кеше сыя монда бу э, кешеләргә бик не инде ошый монда килеп утыру

Менә бар инде казахский белый голубь дигән порода без иткә тотабыз аны, пилмәннәр ашатабыз килгән кунакларга, шуның өчен асырыйбыз. Аларны баш саны монда урамда менә 5 штук, сарайда бар, алар 9 баш. Аннан соң сыер бар, тана бар, дияләр бар инде, ике паш, малай белән кыз дип әйтик инде, семья. Аннан соң ишәкләр бар, 100 дән артык 150 дән артык безнең кош-корт бар монда. Э, аңа керә инде э, аккошлар да, кара аккош та керә аңа, үрдәкләр дә. 5 тән артык э, төр токым үрдәк бар, уннан артык токым тавык бар, күркәләр, ну бик күп инде әйберләр. Менә шундый. Гомумән алганда монда бер 300 дән артык баш әйбер бар. Шушы безнең хуҗалыкта. Без инде җәйге чорда 9-дан 7-гә хәтле эшлибез, кышкы чорда 9-дан 4-кә хәтле. Безнең инде турда белергә була э, контакт Тильтур татарский страус, инстаграм шулай ук аккаунт безнең Тацильтур бик җиңел табыла. Бик җиңел табыла. Әлеге вакытта безнең акция бара инстаграмы да. Кем подписясь ителгән, аңа скидка каралган, 50 тәңкә, 50 сум. Вот шундый яңалыклар да бар. Төрле ниләр була, уеннар. Кем менә меңенче подписчикка да без бирәбез кипкалар, ниндидер сувенирлар бирәбез. Аннан соң инде кемдер куя икән үзенең фотографиясен, Э, яхшы видеосын ел ахырында 25 декабрьдә һәр елны безнең конкурс була. Беренче урынны алган кешегә без бирәбез э, ак йомырка, кило ярымлы, икенче урын алган кешегә яшел йомырка бирәбез инде. Ну, ни өчендер быел икенче, өченче урынны алырга килделәр. Э, кайберләр дә возмущаться әйтәләр, ни килмибез, ерак дип. Ну, беренче урын алганга килмәделәр. Бер өч ай тоттык та йомырканы, инде аннан көтмәдек инде бүтән. Ну, өченче ел менә Яшкаралага алдылар, быел Казаннар отканнар иде. Андый ниләр дә бар бездә, э, мөмкинлекләр дә бар. Ну, инде нәрсә дип әйтим инде, карарга хайваннар күп, э, теге э, монда арттырып әйткән бер әйбер дә юк, бөтен булган хайваннар шушында.

Тегендә шашлык пешереп була, уха пешереп була. Мангальный зона дип әйтик инде, үзенең отдельный бар. Артта тагын тәмәке тарта тагын урында бар. Аерым. Кемдер тәмәке тарткан чиракта инде. Бусы инде безнең менә керә торган төп ишек. Ау безнең Пич утын белән ягыла инде без. Салмасыңмы? Ну, салсаң аяңа рәхәтләнер, мин дә салам әйдә. Менә лучше будет. Менә бу безнең инде и утын белән дә, ут белән дә ягыла. Без инде үзебез шулай куйдык, утын белән ягыла торган булсын, чын авыл йорты дип инде. Саф хава монда агачтан булгачтын. Теге бүрәнәләр инеке агач инде. Монда безнең туалет инде. Монда жуарга була, кер машинасы да бар, торган кеше инде. Менә хәзер керәбез бу якка инде. Монда безнең әле. Менә монда безнең мунчасы. Әйе, мунча бер, бер түбә астында мунса мунчасы. Әйе, менә бусы мунчасы инде. Мунча агачтан инде. Әйе, зур. Монда инде теге предбаннигы моның. Менә себерке. Безнең авылда менә бер малай бар, знахар, без үзебез бәйләгән себерке. Тагын бер Рашат дигән малай бар. Ул 17 төрле үләннән э, ясый себеркене. Ә бусы юкә себеркесе менә. Юкә быел чәчәк атты бик матур. Бу юкә себеркесе бәйләп куйдык әле үзебез. Менә шулай. Ну, мунчасы бик әйбәт инде. Бик әйбәт. Э, күп кеше керә, яга торасың, керә торасың, шундый мунча бу. Теге ягып кына бетмәй. Менә монда инде хәзер Керәбез безнең бу кунак ягы йорты инде берсе. Безнең э, не инде э, без монда ипи дә пешерә алабыз, коймак та пешерә алабыз. Ипи пешерсәк менә аның не дә бар, э, бөтен э, э, авылча әйтеп минем повар э, үзебезнең инде пешерә пешекче, шушында ипиләр, ниләр, коймаклар пешерә алабыз. Э, заказ буенча инде. Әгәр дә инде килгән кунаклар әйтә икән, безгә авыл ипи кирәк, авыл коймагы кирәк дип пиштә пешкән. Без Һәрвакытта әзер. Менә әй, әй. Әй, әй, монда инде менә шушы 7 кешегә исәпләнгән кечкенә генә кухнясы бар, менә карап китә аласыз. Э, шушында инде 7 кешегә исәпләнгән инде бу. Э, монда инде менә безнең э, икешәр яруслы куйдык караватларны инде. Икешәр яруслы инде монда менә Теге ягында бу берәр кешелек инде, тегендә икешәр кешелек. Менә алты кеше, монда тагын чыгарсам, өч бала монда йоклый ала инде. Менә шундый бүлмәләр инде монда. Шундый бүлмәләр. Әйе, монда агач танышланган, монда тоже менә җиде кеше күп, шуннан да артык сыймый безнең нигә, җиде кеше сыйдыра алабыз инде шушы йортка. Бу йортның инде Э, кунак йортының мин уйлыйм менә киләчәктә миңа арттырырга кирәк бу бик э, нык сорау бу кунак йортларына кайбер кешеләр монда э, дүртәр тапкыр килгән кешеләр бар инде өчәр көн кунып китә менә күптән түгел башкириян килделәр монда ике якта урманчылык берсе биектау урманчылыгы берсе саба урманчылыгы кешеләр гөмбәгә җөриләр Э, монда безнең э, бик күп плотиналар э, су коенырга баралар менә килеп киттеләр башкиридән өч көн кунып киттеләр монда килеп алар су коеналар безгә ашарга или үзләре әзерлиләр монда шундый мөмкинлек тә бар или инде безнең үзебезнең нигә хезмәтчегә әйтәләр дә инде пешекчегә ул әзерләп бирә нәрсә кирәк шуны монда китереп бирәбез менә телевизор бар интернет бар бөтен нәрсә бар бөтен мөмкинлек бар монда Алар җиде урын монда, җиде урын балалар белән кисәләр. Э, бәяләр инде безнең э, өч мең дә, аннан инде һәрбер койка урыны берәр меңнән китә. Моңа керә инде мунчада, без мунчаны ягып куябыз. Кеше кайчан тели шул вакытта әйтә икән, өчтә әйтә икән, э, кичке биштә ягабыз. Бу шушы бәягә кергән. Мондый монда тагын бар инде. Беседкасы бар, алар анда шашлык Уха пешерә алалар, үзебезнең күлдә тотып, безнең күлдә балык бик күп. Э, монда инде интернет та эшли. Якын тирәдә безнең авылдан ерак түгел ике э, бар э, күл, анда су кыйн алалар. Урманчылык ряды монда ике якта да, анда гөмбәгә җыри алалар. Шундый мөмкинлекләр бар. Көтәбез, килегез.
Бу безнең экскурсиянең нәтиҗәсендә ясыйк инде. Э, Әхмәт абый, бик зур рәхмәт сезгә сезнең эшегез өчен. Бу зур экоферма өчен. Чынлап та менә э, сезнең кебек мин аны гел әйтәм инде. Минем э, видеоларның геройлары хыялый кешеләр, сезнең кебек хыялый кешеләр булганда безнең